kunaka mhuri yezimbabwe nemi mose mativi mana eh, vari kutoona pachivhitivhiti nhasi ndasvika mukati menzvimbo ino eh, ndasangana nevanonzi guta remachemero eh, ndovarume muri kuona vandigere navo panapa saka vandisai ndatoti ndaupa mukana kuti vataure nemi musakangane kulaika kusheya kusubscribe kuitira kuti petinosana nechimwe zvakare ndimutanga kuchiwana handitika ndoda kuti muchisangane muchiudzwa kuti ndianani vatasangana nawo pano uyezve anonzi kuita vemachemero anobva nechikupi anogara kupi ndosiya nguva pamwe makadii varume makadii baba vacho tinofara zvakausiye kunoko kunokanaka Handitika. Yeah. Sanganai nevateereri muudze kuti zvakambomira sei mukati menzvimbo, mukati menyika, manamatiro zviri kufamba sei. Yeah. Ndinotenda
sekuti tinonzi guta remachemero izita rakapiwa chechi ino asi nekuda kwebasa rigere pakati pedu chechi yakatipa zita ndizvo saka Tichinzi guta remachemero asi guta remachemero eh, munhu ane zita rekuti tsanangurai mashiri
eh, tapanzwisisa ndizvika orit Chechi iyo yakatanga gore ripi neiyo ore guta remachinero? Chechi yakatanga 2019. 2019.
Alright. Ko tiri mukati mesangano rino wanaika ko chegumi munochiono sei panyaya yechegumi? Ya, maita zvakanaka. Vanhu havazati vanzwisisa nyaya ine chekuita nechegumi. ende paita dambudziko panyika pano ndepekuti vanhu vazhinji vari kutungamira makereke vari kutungamira makereke chikonzero chekuti vanenge vashaiwa basa zvechegumi inzira yakashandiswa navaparidzi vekare vasati vadzama pakuverenga bhaibheri Nekuti bhaibheri ramunoona kana kuti bhaibheri rinoverengwa kumachechi Jesu achitaura nana Peter nezuro anovataurira kuti regedzai kuenda muguta kunoparidza kana musati maane mweya saka paita dambudziko ravanhu vari kuparidza zviri mubhaibheri vasina mweya mutsvene iro Bhaibheri richifanira kuparidzwa naane mweya. Saka pakaita vanhu vakangoita copy and paste vasina kunzwisisa kuti chegumi chaibvisirwei ende basa racho nderei. Saka ndichatsanangura eh, mukubatsirwa muunyanzvi hwekuti nyaya yechegumi iyi inge ichijeka pamberi penyika. Sekuti muimba yaIsraeri maberekwa vana gumi navairi, vana vaJakob. Muimba yechitatu, imba yaLevhi, ndo inozova nemubayiro kana kuti mugove panhau inonzi chegumi. Kureva kuti ukatarisisa nyaya iyi, chegumi kupiwa kwachaitwa vaLevhi. vaipiwa nezvikonzero zvebirthright kureva kuti inini guta handigoni kutora chegumi chikonzero chekuti kudii handisi mulevhi sekuti kristu ndine urombo ndichangotaura eh, kuti nyika indinzwi ndisingashandise ndozati vamwe vanogona kubva vazondibvunza kuti zviri pavhesani Inini manje bhaibheri riri mudumbu mangu, mumuromo mangu ndimo mune mazwi anorapanura bhaibheri sekuti ini ndicharirapanura panyika pano sekuda kwake Mwari Baba. Vana gumi navairi vaJakobo vane nhaka dzezvavaipiwa dzinova nhaka namazita Akanga achiporofitwa navaporofita kuti achadzimwa mazita aya mukukwana kwenguva, pachisara zita rimwe chete, zita rekuti kudiko rakasiyiwa pakati pavaJudha naJesu rekuti mupostori. Saka muchaona kuti chegumi chaiparidzwa muOld Testament Pakuti vaLevhi vakanga vasina mugove wavaiwana paupfumi hwezvinhu zvaiwanikwa navaIsraeri vachienda muKenani. Saka chegumi kana paita munhu anotaura kuti anochida muzimbabwe muno anofanira kutanga agotestwa ropa rake kuenda kumadna nemulevhi agere muisraeri kana ropa rikafanana ane tende rekupiwa chegumi asi kana ropa rako iwewe riri rekwashumba kana rekwavhura mai hauna pembero yekudya chegumu chichitorera mumwe mwana agere pakati pechechi andizi kuramba kuti ipai but mapiro emuzita rechegumi iwayo ndikumaramba nyika ino saka Even Kristu nezuro achitaura patsime reSamaria anotaura nemukadzi weSamaria, mukadzi weSamaria achiti isu vaSamaria tinoti mugomo umu ndo matinonamata. Jesu achitaura ati imi vaJudha munoti muJerusarema ndo mekunamata. Jesu anopindura mukadzi weSamaria achiti imi vaJudha kana kuti imi vaSamaria Muri kunamata chamusingazive. Kureva kuti vana vaIsraeri vakaita makore namazuva vachinamata chavakanga vasingazive. Kureva kuti ikwezveni kana kuti nyaya yakanga yauya kuzorapanurwa naJesu because mukadzi weSamaria anotaura achiti Mesiyasi oga ndiye achauya achidudzira nyaya. Jesu akabvuma patsime reSamaria kuti ndini Kristu. kureva kuti kana kristu auya ndiye mukuru wavapurisita zvino kana iye mupurisita mukuru achiti ropa rangu imiri gamuchirei idyai muviri wangu kureva kuti anenge achiparidza kuti inini ndifanane naye iye afanane neni kureva kuti inini pakati peimba yakanga yakapiwa mugove wechegumi Ndatova nenhaka yekuti ndichidyawo because ndamupurisita ndakagamuchira Jesu. Saka chegumi chinobhadharwa nevanhu vasati vagamuchira Jesu, chinodyiwa nevanhu vasati vagamuchira Jesu. Kana vanhu vachinamata Kristu havatenderwa kubhadhara chegumi. Ukatongoona mufundisi atara kuti e, tipei chegumi, kureva kuti mufundisi iye haanei nechaanoziva pamusoro pezita rinonzi Jesu. Ukaona zvaari kuchibhadhara haana understanding yekunzwisisa kutendeuka kwaakaita. ndingangoti regai mbogumire ka
tinotenda kune vose vanga vachitiona pachivhitivhiti eh, mukomborera mwari kubva mangozvinzwira kune vane mibvunzo vane zvavada kunzwisisa isai mucomment section tinouya zvakare tinovatsaga zvakare pakuti akuvaziva pavanowanika tinovatsaga touya tokupai kuti zvizere zvememanyiro vemavabvunza mibvunzo mucomment section ndatenda zvangu